Үтүө күнүнэн истиҥ сэһэргэһиини сэргээн көрөөччүлэр уонна истээччилэр. Бүгүн сэһэргэһиэхпит биһиги Мартыынаттар дьиэ кэргэттэрин кытары. Ол курдук, Үлэ, тыыл ветерана, ССРС потребкооперациятын туйгуна, Россия потребкооперация сайдыытын сайдыытыгар киллэрсибит кылаатын иһин уордьан кавалера, Саха Республикатын бочуоттаах бэтэрээнэ, Таатта улууһун бочуоттаах олохтооҕо, Таатта нэһилиэгин бочуотун кинигэтигэр үйэтитиллибит Пантелеймон Карпович Мартынов уонна кини олоҕун аргыһа Лидия Ивановна Тихонова. Кини фельдшерскай-акушерскай оскуоланы бүтэрэн эмиэ сүрдээх элбэх сыл бу мэдиссиинэ эйгэтигэр үлэлээн кэлбитэ. Таатта народнай театрын любитель артыыһа, сыана ветерана, СССР культуратын туйгуна, элбэх үбүлүөйнэй мэтээллэр хаһаайыттара Пантелеймон Карповичевна Лидия Ивановна үс оҕону төрөтөн, эйэҕэс аҕа, ийэ уонна, биллэн туран, элбэх сиэн тапталлаах эбээтэ уонна эһэтэ эһиги иннигитигэр олороллор. Дьэ, кэпсэтиибитигэр киириэххэйин. Үтүө күннэн, үтүөкэн дьоммут, Биһиги Сахабыт сиригэр хомсомуолбут тэриллибитэ сүүс сыла. Ол чэрчитинэн араас тэрээһиннэр барыта ыытыллаллар. Онтон биһиги Сарыал культурнай киин бу төлөннөөх хомсомуолбут аатын-суолун үйэтитээри истиҥ сэһэргэһиигэ холбоон, түмэн, бу маннык үйэтитии проегынан үлэлии сылдьабыт. Дьэ онтон Пантелеймон Карпович дьэ үлэ бөҕөнү үллээбит, үксэ салайар үлэҕэ үллээбит, элбэх киһини үлэҕэ уһуйбут. Этэргэ дылы оччолортон хомсомуол буолла, эдэр ыччат хомсомуол. Эн олох эдэр оҕо сааскыттан үллээбит эбит буоллаххына дьэ, баһаалыста үлэҥ сылларын кэрчигиттэн уонна дьэ хомсомуол хайаан даҕаны ахтыллыан наада, дьону баһаалыста сэһэргэһиэххэ Дорооболорун комсомол тэриллибит бырааһынньыгынан. Дьэ онтон эн үлэн туох үлэн тугун бу айанын аартыгын кини ыллыгын дьэ хас сааскыттан саҕалаабыккыный хас сааскар комсомолга киирбиккиний дьэ бу ситэн хотон дьэ хас сааскар бу үлэ аартыгын арыйбыккыный Чөркөөххө төрөөбүтүм, онно дьукааҕым продавец киһи баар этэ, ол сотору-сотору оччотун оҥорор, ол онно уһуйуллубутум. Ол оччотугар тыа табаары аҕалбыттарын тэҥэтин туох наадалааҕы, нэилиэнньэ туох наадалааҕын барытын үөрэтэннэр аҕалаллар этэ радовестар отчуоттарын бухгалтерия киллэрэллэр ону мин былаана ол отчуоттар бу продовестар отчуоттарын таксировка диэнин үөрэппиттэрэ счет фактураны ырытан Тохторго үөрэппиттэрэ Ити хас сааскар буолуой? эти биир уон биир уон сылтамыҥ Биэһин сылтан дьиэр аахпыт дии. эрдэ бататтаха Ити, ити онно тахха сыл буолбута аха. Ото хомсомуолга дьэ хас саастан оччолорго орохтор дьэ э, оччолооҕу наһаа хэтиттэн алтатыттан киирбэт. Орох- Орохтор уон уонтан уон биир саастартан киирэллэр оччотугар сүүрбэччэлээх уола уолата кыргыттар комсомол кэккэтин де хаҥата бу туха ичигэ кире булуктар ди Яно хасааскар киирбит кини комсомолга Мен Черкаха үөрэнэ сылдьаммын ити арааһа биир он сылларга Онно Слепцов Василий Трифонович диэн сырдаа бэртээхэй учуутал баар этэ, биһи кылааска үөрэтэ үөрэппит. Ол гынна тэрийэн уопсайынан эрдэттэн бэлэмниир эбит этэ комсомоллары, комсомолга киирэр оҕолору. Актыыбынайдык онно-манна кыттаргына уһуйар. Ну уонна кылааһы-кылааһынан даже киллэрэр быһыылаах ини. Эһэтин оннук. Ону эйиги холобура ханна киирэрти бу очолорго туох райкомолга киирэр булахати. Оҕолору тиэйэн аҕаланнар биир кылааһы холобура тиэйэн аҕаланнар бу кэникэҥгэ да ону киллэртэрэллэр этэ дии. Это оннукка оннук Мунньан бараннар машинанан тиэйэн аҕаланнар Аа, диэн бу эбээ. Ити күөлгэ аҕаланнар Айаан уонна аа, маннай комсомол районнар комитетигэр буолла дии. Онно киллэрэн кэпсээн-ипсээн бараннар

Онтон хомсомуолтан киһи ахта саныыр тэрээһиннэрэ, ахта саныыр улахан субуотунньуктар, оччолордоох ыччакка кырдьык наһаа элбэх үлэ сүгүрүннэҕэ дии. Оччолорго бу типовой оттуугун диэн суох, ол иһин былааны наар дьэ маһынан оттуу, ону дьэ маассабай дьэ тыаҕа таххан мас кэрдээһин, саһаан охсуу, ити барыта ыччат санныгар хүгүллэр буллаа дии. Оннук. Онтон дьэ уусуна самодеятельность, ити постановка диэҥҥэ, холобура бу Лидия Ивановна ССРС культуратын туйгуна буолбут эбит дии. Буол холобура ССРС культуратын туйгуна бу биһиги улууска чолго оройуон аҕыйах ахсааннаах киһи бар. Лидия Ивановна ылын эһиги хаһан хас сыллааха ыал буолбуккутуй? Биэһин аҕыс. Ээ, биэһин аҕыс сылга диэн. Ааһа. Ырааппыт, хас, хас, алта уон Ыраатан бэс. алта уонтан тахха, алта уон бэһис сыл. Алта уон бэһис сыл. Оо, дьэ, дьоһун, дьоһун сыл даҕаны, уола саас да дьоһун буолаа дии. Оттон Лидия Ивановнаттан бэйэн медик киһи буолаан дии. Студенный сыдьаммыт эйиэхэ регистрация ааһар этибит. Ээ, боччолорго. Оҕо сылдьар буоллахпыт киһи, онон оттон туох диэн, эн хомсомол туһунан тугу ахтан ааһыаҥ этэй, хомсомол? Он төрпө киирбитим булум. Ээ, ну-ка, ахсыс кылаас буолар бу. Ахсыс, сэттис кылаас. Дьэ, ордук хомсомол туһунан. Ону хомсомолга киирбитим, ону Кэмгэ комсомол секретарынан посельскай диэн киһи үлэлии олорор этэ Чурапчы киһитэ. Онно киирбиппэр ол комсомолга киир диэбиттэр оттон мин ахтымыыс буоллаам дии. Оннук. Киинни минэн баран иһэбин онно ол киирэн онно дьэ Комсомолга ыллылар миигин. Оттонно киирэммин мин аахтыбыс бу туох бары туохха тугу барытыгар кыттар этим. Комсомольскай туохха. Уботунньукка да кыттара коммунист. Коммунистическай үлэ ударнига этим. Онно киирэммин. Оны комсомол мин дьолум Хомсомолго киирбиппэр миигин элбэххэ үөрэппитэ. Оннук. Онно Туоппар самодеятельнайскай иҥин, театрга иҥин кытта кыттар этим. Онно оннооҕор Лука Николаевич Турнин ансаамбылыгар биэһэ эһэтэ аһыллаах хонно бара сылдьыбытым. Москваҕа Москваҕа барар дьыбыккыта. Москваҕа бараммын ону Сүүрбахсыйа эбит. Сүүрбэ аҕыс буоламмыт дьонно бараммыт кыттан онтон билигин аҕыйах үһүөйэ эрэ хааллыбыт. Ол кыттыбыт дьонтон. Оны бара Билигин оттон ким Мария Афанасьевна бар, Ota Апанасьева баар. Апанасьева комсомолаһыах этэ. Комсомол кэлбиттара кинини. Комсомоллаах буолан ол дьэ Москваҕа барбыта. Оччолорго даҕаны һин кэпсэтии диэн баар буоллаҕа дии. Аҕыйах күннэн кэпсэтэннэр кыыһы комсомолка оҥорбуттар. Билет биэрбиттэр. Значок комсомолу оһох киһи Оччолорго оччолортон да айаннаабат эбитэ. Ол аата была хомсомол суолтата олох улахан болмаҕа. Мария Степановна уонна кем Апанасьева Мария хааллыбыт үһүөбүт. Оны Егорова растал бар это басса дебыта. Оннун төрдүөбүт. Все, оннун үрбаҕас кээттен түөтэрэ киһи хааллыбыт. Комсомола хуоҕан эбите болла Москваны оччолорго көрбөт эбиккин. Көрбөппүн. Ол булар. Оннук, аһа. Уонна дьэ, бу Онтук, оннантан туох баар субуотунньук буоллун, үөдэн буоллун период бары иннибитинэн баран иһэбит. Ону холобур чолорго да социалистическай куот, социалистическай куоталыһы ударнига буолар диэн эмиэ хас биирдии хомсомол буолбат ээ. Үлэ түмүгүнэн үлэ былаанын туолуутунан оччолорго комсомола Онно былаанын үлэлиир зона начальнигынан үлэлээбитим. Чэчир диэн зона начальник Чэчир диэн ааттаах. Онно балан зоопарк күрэхтэһиилэргэ хайыһарга иҥин Даша уол Уолбаҕа республиканскай күрэхтэһии буолбута. Онно баран эмиэ медаль ылбыппын. Олох будук хайдара киһи бу ханаан кэлэр түгэнэ чаастатык ханыы түгэнэ элбэх буолааччы дии. Эдэ комсомол сыллартан киһи ээ бу маннык Итинник медали ылбыппыт бу.

Өрөспубликанскай буолбута уолбаа, онно ылбытым бу иккис миэстэ буолбут Имата Бу первый миэстэн ылбыппытыгар эмиэ биэрбиттэрэ Мэтээли Оччоҕуна ити медицинаҕа уопсайынан хас сыл үлэлээтиҥ? Түөрт уончаҕыл. Ээй. Түөрт уончаҕыл старшайынан үлэлээбитим амбулаторияҕа. Уонна наар старшай оҥороллор этэ. Онно үлэлээнэ старшай иһэстэрэнэ. Оннук ээ. Наар дьаһайар үлэҕэ. Оттон оннук ээ. Дьаһаллаах этим онно. Олох бу төлөннөөх комсомоллартан кими ааттыаҥ этэй? Бэйэҥ төлүөнэҥ дьонноруттан. Оччотооҕу вот эти Мария Степановналааҕы дьаллар. Мм. Уонна подругаларым диэн уҥуохтар этэ онно. Мм. Эдem Анна Васильевна баара бииргэ үөрэммиппит Аналыын. Филатова. Тыал мас кэрдэр этибит онноор. Мас саһанныыр этибит. Уот уоккоттор осколабыт осколабытыр оһоҕунан оттуллар этэ оччотооҕуга. Ол онно мас кэрдэн дьэ саһааннаан ону бэлэмниир этибит. Оттон Пантелеймон Карпович диэн бу дьэ үрдүк поэтун үрдүк аат-суол билим мээнэ да киһи киэһэ тиксибэт үлэ бөҕө үлэлээн дьону үлэҕэ уһуйан элбэх кини бу кооперация диэн урут наһаа даҕаны кыдьык күүстүү оргуйа олорбута дии кооперация диэн тыл олох дик бу нэһилиэнньэттэн чэ араата биэһэнчэ бырыһыан араата ол эргиниллээтэҕэ дии наһаа элбэх табаар кэлэр наһаа элбэх туох завоз кэлэр кырдьык даҕаны армияҕа сүрдээх халыҥ этэ дии Онон туомит кооперацияҕа үлэлээбит кэмнэргэр туох баҕа мүччүргэннээх сырыылар бааллара буолуо, баҕа наһаа үөрүүлээх түгэннэр бааллара буолуо. Онтон баһаалыста туохтаан сэһэргээн ааҕаҥ да. Мин оттон бу потреб кооперацияҕа үлэлээбитим тыһыынча тоҕус сүүс биэс уон Биир уон сыллар уонна бастаан иччи тобоҕотунаан, баҕааттардарга көмөлөһөөччүнээн, кэлин ити курска үөрэнэн, ол үөрэнэ сылдьан аны институкка туттарсан Новосибирскайга баран Кооперация институтун бүтэрэн кэлбитим. Табарабиат идэтин ылан түөрт сыл үөрэнэн. Онтон аа маннатан эргэҥҥэ сыстым диэн миэхэ биһиэхэ эргэҥҥэ үлэлиир продавец дьукаах олорбута. Ол буоллана продавецтар от-суоттарын Киэһэ айаҕа олордо суоттуур, бэрэбиэркэлиир. Ону ылар миин кыттыһан баран, онно уоту тардарга онно үөрэммитим, продавецтар отчуоттарын бэрэбиэркэлии үөрэммитим. Табаардарын гынатын, уумматын-ньылбатын таһааран Туох баара барытын бэрэбиэркэлиир да таппыттарын Ол ордук ыстаммын, эргиэҥҥэ ыстаммын аны курска ыыппыттара холбоско. Ол курстарга сылдьан эмиэттэн эргиэн эдэрдэрим аатын быһаара үөрэннэҕим ини уонна Эргиэнин институтугар Новосибирскай куоракка туттарсаммын онно Новосибирскайга Эргиэнин институтугар түөрт сыл үөрэнэн Тавробет организатор диэни идэнэ ылан Онтон эбэтэр биир уон аҕыс сэттэ сылтан үрдүм үөрэхтэнэн кэллим мин. Онно эргиҥҥэ биир да үрдүм үөрэхтээх киһи суох. Суос саҕата мин буолах түспүтүм. Итирдик онтон ыла быһа мин Чөркөөхө олороммун дьукаахпыт Продавец киһи дьукаахтаспыта, ол буола продавецтар отчуоттарын аҕалан бииргэм киэһэ аайы ону бэрэбиэркэлиир, суоттуур хаайыыр. Эргиэҥҥэ хобби бэрэсэдээтинэн талбыттара. Онтон ыла быһа итирдик сылдьабын. Аны бу холобура маннык боппуруоһу биэриэхпин баҕарабын Лидия Ивановна, Пантелеймон Карпович, бу уһун үөрэнии олох сүрүн биричиинэтэ туохха сытарый дии саныыгытый? Уонна буоллаҕына оттон биллэн туран киһи оттон бэйэтин туругуттан, аһыттан, үөлүттэн, хамсаныыттан, элбэҕи баҕар суруйартан дуу, ааҕартан дуу, ону диэн тугу олох сүрүннээн ааттыаххытын сөбүй? Мин иккиэн да тулаайах үөскээбит дьоммутуй. Ийэҕэ диэн олох билбэппит. Ол курдук сылдьан итинник тэрилтэҕэ үлэлээн, сыстан, идэ ылан, онтон дьиэлэҕэ сыһыараннар үлэһит буолан уһуннугата үйэм тухары мин эргииҥҥэ үлэлээтим Элбэх сыл үлээн онтон холобура киһи бу билигин дьоннор сүүс саастарыгар тиийэллэр. Ону дьэ холобура бу наар хамсаныы буолуон сөп дуу эн-том буолуон сөп дуу, ол эбэтэр бу биһиги бэйэбит төрөөбүт төрүт аспыт үрүҥ ас буолуо дуу, эппит буолуо дуу, саамай сүрүнэ туо, туох, туохха сытарый дии саныыгыный? Ото дьиҥ-дьиҥэ арыгы диэн хахааһа буолбатах буоллаай. Олох буоллаай дии. Кэлин ити дэлэйэн үөдүйэн ычча дэгиннэрбэ хутуллан уонна иһээччилэр баар буолан буолбуттара. Оттон мин туохтаах оҕото тулаайах буоламмын бүгүҥҥэ иитиллэнэбин. Сыыһа астыппатах киһибин. Оннук ааха. Дэлэ сүөһүлээхтик ыалга түбэспэтэхпин быһына. Онтон билигин хаамаҕыт дуо? Сарсыардайы билигин хаамар идээһин үөдүйбүтэ иһин баҕаччы буолла дии. Итинэн дьарыктаммаппыт. Оттон уруккута этэр сылдьан хайыһардьыт сүүрүк спортсмен бэйэ буллаххыт дии. Оскуола үөрэниэхтэн ыла. Ону билигин холобура ити боппуруоһу ыйыттахпытына ыйытабыт эһэ. Бу холобура тоҕус уон иккилэригэр, тоҕус үстэригэр барбыт дьонтон ыйыттахпытына туох дииллэр? Эти эти эт аһы сиибиттииллэр. Сарсыарда хайаан да күөрчэх, киэһэ суорат, онно били уҥуоҕу иҥиэҕэ бөҕөргөтөр туорак сиибиттииллэр. Сөп. Онон биһиги Уонна элбэҕи тан ааҕабыт, көрөбүт, суруйабыт диэн. Ол иһин баччаҕа кэллэхпит диэн диир олоро дьоннор, үтүөкэн дьоннор элбэхтэр ээ. Ону чуттан Лидия Ивановна Пантелеймон Карпович бу истиҥ сэһэргэһиигэ кыттыспыккыт иһин барҕа махталбытын тириэрдэбит уонна дьэ доруобай буолун, ыалдьымман, Манны сиэттиспиккитинэн сүүс сааскытын томточчу тулуоххут, өссө аһары куоһарыаххыт диэн биһиги эрэнэбит. Уонна дьэ, доруобай буолун, үрүҥ аста элбэхтэ иһиэ. Махталабыт. Чабаһы боларын.